Hija festa prinċipali, sabiħa, il għaliex hija ċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Tgħiduli m'hemmx għalfejn tiġi l-festa ta' Corpus, il-festa li qed niċċelebraw illum, il għaliex kull darba li aħna niltaqgħu mal-komunità u ninġabru madwar il-mejda tal-Ewkaristija, aħna qed nagħmlu festa. Il-Komunjoni hija festa. Aħna meta nirċievu l-Ewkaristija qegħdin niltaqgħu ma' Ġesù u wkoll qed niltaqgħu mal-komunità, mhux qed niċċelebraw xi ħaġa waħedna. Imma barra li aħna kull meta kull meta niltaqgħu għall-quddies inkunu qed niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Knisja tfakkarna f'żewġ festi tal-Ewkaristija, Ħamis ix-Xirka u l-festa tal-lum il-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù. F'Ħamis Xirka aħna infakkru t-twaqqif tal-Ewkaristija. Hekk illum naqraw fil-Vanġelu li Ġesù ltaqa' mal-Appostli u qasam magħhom, waqqaf l-Ewkaristija li għadna sal-ġurnata tal-lum niċċelebrawha. Dan huwa t-twaqqif tal-Ewkaristija, Ħamis Xirka. Il-festa tal-lum hija differenti, hija festa tal-Ewkaristija, imma mhux it-twaqqif, Il-festa tal-lum li ġiet oriġinata fis-seklu tlettax meta ħarġu bl-Ewkaristija fit-toroq biex b'mod pubbliku juru l-qima, jagħmlu manifestazzjoni pubblika lejn l-Ewkaristija. Jiġifieri l-fidi tagħna mhijiex xi ħaġa moħbija, aħna qed nemmnu f'Ġesù li huwa ħaj f'dik l-Ostja. U kien importanti li joħorġu pubblikament fit-toroq Il għaliex xi wħud mir-reliġjonijiet Insara, li mhumiex Kattoliċi, għalihom l-Ewkaristija hija preżenti waqt il-Mejda, waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, waqt li għalina wara li aħna tispiċċa l-quddies aħna inpoġġu lil Ġesù, Ewkaristija, fit-tabernaklu. ma jispiċċax il-valur tiegħu. Aħna nibqgħu nadurawh kemm irridu, lejl u nhar jekk irridu. U għalhekk il-Knisja tħeġġeġ il-parroċċi kollha fil-fatt li jagħmlu purċissjoni fit-toroq ħajħorġu bl-Ewkaristija ħalli juru dina il-qima pubblika, manifestazzjoni pubblika lejn Ġesù Ewkaristija. L-Ewkaristija hija sagrament prinċipali. Is-sagramenti kollha huma importanti, imma l-Ewkaristija hija ċentrali. Difatti, llum fil-liturġija, kull sagrament huwa akkumpanjat bl-Ewkaristija biex aħna nkunu nistgħu nieħdu lil Ġesù stess bħala ikel biex itina l-qawwa, il-kuraġġ, il-fidi illi ngħixu bħala Nsara. U din hija l-komunjoni, komunjoni ma' Ġesù u komunjoni mal-poplu, mal-komunità. Forsi xi ħaġa importanti li rridu nifhmu fl-Ewkaristija, Ġesù jagħti lilu nnifsu, jagħmel sharing magħna, tiegħu nnifsu, mhux ħallilna xi simbolu tiegħu, Xi statwa sabiħa, imma ħallielna lilu nnifsu bħala ikel. U Ġesù ma jagħmilx preferenzi lil min jagħti, ma' min jaqsam lilu nnifsu, ma' kulħadd. Is-soċjetà tagħmel tagħmel differenza bejn is-sinjur u l-fqir, bejn dak li huwa intelliġenti, dak li mhuwiex, bejn l-abjad u l-iswed, imma Ġesù le. Ġesù jilqa' lil kulħadd. Meta aħna nidħlu fil-kju biex nirċievu l-Ewkaristija, tara anzjani, żgħażagħ, tfal, Naraw min hu abjad, min għandu kulur skur, Ġesù ma jagħmilx differenza. U forsi dan huwa eżempju ċar kif Ġesù jistmana lkoll l-istess. Ġesù ma jħarisx lejn l-uċuħ, imma Ġesù jħares lejn il-qalb. Hija xi ħaġa importanti li ta' min jirriflettiha u nkunu bħal Ġesù, nafu naqsmu. Nafu naqsmu, nagħmlu sharing, mhux biss tal-affarijiet materjali, imma tad-doni li aħna rċevejna mingħand Alla, tal-opinjoni tagħna, tal-ideat tagħna. Naqsmu, u aktar ma naqsmu, aktar inkunu nħossuna bħala familja.